kuma nigisianda dhako ma nigi kuonde te lokre ni lokri ane kawuono aneni pile aneni ga gi chien bat ok aneni malerga lokri ane nyakoni Keniye ni Nyasaye, aneno ka wiyi tinde biro maliwi. Nyaka agolie gik moko ma irwakori go ni ragedka. Wang'ni wiyi biro maliwi. Wachane, adwa dhi ng'weda lot sa adhi na mabor. Oh, sa adhi?
Eh, eh kendo in dhako mong'e rito iya. Ne kaka irito iya chwe. Ne nyawagire abiro ma serious. Ibiro na. Kendo nana abiro gi information ma serious. Kendo abiro gi good news. Ibed piny ka nyis.
Onge kendo abed piny nyawagire. Eh. Magi mapimo ni apima mondo mi dhi many kaka iya dhi. Nyawagire gini en niya. Eh. Anyisi niya. Aya komine na yae nyoro biko ya cha. Nyoro pwete obing'e maber ni luongo namba jangso. Namba Oma namba jangso na wuog gi gima ber ma wa pim ni kendo chaka pim. ne pim na muno. Oma nyisi ni kamoro ayudo ma serious kendo workshop ma serious, workshop ma serious kendo ma yudore. Oyudore Kenya to the world. Iluongo ni Geda Technical Engineering Workshop. Geda Technical Engineering Workshop. Nyawa gire iwinjo gino maber. Geda Technical Engineering Sabi. Ne nyawo gire we pimo wiya dhako ni. Ng'eni ni jaketo. Ng'eni winyo jo seja bichako bedo maliw. Unwa ni gini, unwa ni gini. Jo pinya nyisi kenda chaka nyisi jawa gini. Ni Geda Technical Engineering Workshop.
Geda Technical Engineering Workshop kelo gik ma serious kendo oyudore mana kamoro namba junction kata kata kiero kumoro makalo kaka dhi e chiro kae mana kanyo to kiero nitie gorofa moro maduong' ka iluongo ni orofa gorofa
kendo ing'e ni riek kisungu dando ni landmark landmark apartment eh. kisungu to wadhumo koro koro geda technical engineering workshop yudore opposite mama yao supermarket kata kihero supermarket moro madonjo ga ka ji nyiewo kata nini supermarket mina mago welero mang'eny koro gera technical nyawa gire to en ga en gi ber mane te wanyisi ni ayudo ber ma serious kendo aneno ni kanye maber ka tere nyaka nyathiwa cha nyocha eh. winjo kimanyo fundi ng'ama nyalo miyi gimiluongo niya ni dhot wang' ne anyisi ni geda technical engineering workshop nyawa gire koro ng'ika ne we lando mang'eny eh. in iwacho gate Gate mobadh gi ne nyawa gire ng'i ka jaoda ng'i ka. A- aneno Ineno gini nyawa gire? madong' kitanda Nyawa gire ma kitanda ma koponi waninde kodi. To go tieno ru. Nyasaye medo tieno medo tieno medo tieno to wa enjoy nyaka. odiechieng' koro bedo ariyo otieno bedo ariyo dong' Nyawa gire chaka koro chak ng'i ka ma iluongo ni otanda ma king bed. Ochanda ma King Bed kendo yudore lowest price.
Jomasianda ma jaber ma nade kaka in nyako ma sianda ne dongo kama kopo ni nindo tanda ni. Dong ma kora ni tanda ni an. Sianda ni boro sianda ni sianda ni boro dika. Kama ne mober kama no to poka kedo. Ya wagire koro ngika.
Ngika jaoda. Ineno ginie? Ma, Mang'o? Ma dong chalo ge, ma dong ge. Omanya wagire ma get ma koponi waseketo kacha. to kata jomoko ma nyocha nyalo lidho mondo mi mi omaya in ka jomoko ma nyocha jonyiego ma dwaro seri nyawa gire dhako to nayiero ma fain ka in kama ni kas jomoko biro ni seri nyawa gire koro ng'ika wacha ineno gini madong games mag nyithindo ka eh nyawa gire kaka ila moro mano los Kenya relief cha mineno nyithindo suorego abro terie chieng' moro senda ni obiro deka Nyawagire koro leka. Eh, mapini. Ni, wasure, wani orumo, seche goda tinyi. Ah, nyawagire koro ng'ika. Ng'ika. Ineno gini, ma ang'o nyawagire? Ma donge aneno ka ginene. Ma dhood dabo, ma dhood dabo mara ber mana. Ma kata jakuma ne dwa temo kwalo gige wa manie ot. Wa nyisi niya. Eh, nyawagire. To dhood no jaber manade no. Nyawagire chak inuo ng'iye.
Eh. Ineno ma? Ma to koro kom. koma koma yom koma kata kibedo ma kata jakinyosi kopo ni lielo koro sama be kibedo kata bedo kata kuri isuori mana ni yani aketo mana ni yawa gire koro ng'i kamo gik nyawo jaoda ing'e ni in aheri emomiyo atang'o ni gik to de bed ni ok in to gi wuodwa moro miluongo ni ambede cha adwa ni mondo atere opuonjre gigi

land apartment to kendo kama yudore land apartment no offer gik mang'eny to kendo offer services mopogore opogore to kata kinyalo hero machielo yudore kamoro ni Sangla wawewu gi mago wanyisi ni Geda Technical Engineering Service service kata kiero Geda Technical Engineering Workshop offer gik ma serious gik mopogore opogore kaka kitanda kom gate kata kidwaro double gate kata kidwaro yani gimoro amora midwaro yudore kanyo